Tēnā koutou katoa, nau mai, hoki mai ki tōku reo. Ko Raimona taku ingoa. Kia ora koutou katoa, ko Raukura taku ingoa, welcome to Tōku Reo, your fresh, fun and user friendly way to get into te reo Māori. If you haven't heard, Tōku Reo is based on the tried and tested way to learn te reo Māori, otherwise known as John Moorfield's Te Whanake Series. We bring te reo Māori to you and your whānau every week with grammar, vocab, exercises

Nō Tāmaki Makaurau au, I'm from Auckland. Nō hea koe, where are you from? Nō Tauranga au, I'm from Tauranga. Nō hea koe, where are you from? Nō Te Whanganui-a-Tara au, I'm from Wellington. Nō hea koe, where are you from?

Nō Ngāti Porou ahau, I'm from Ngāti Porou. Nō Tūhoe ahau, I'm from Tūhoe. Nō Te Arawa ahau, I'm from Te Arawa. Nō Maniapoto ahau, I'm from Maniapoto.

So Raimona, Jade was telling me the other day that you're from Opotiki?
Ae, nō Opotiki au. And you, nō hea koe?
Nō Tūhoe au. What about you, Māruia, aren't you from around these ways? Kao, nō Ngāti Porou ahau.
Oh yeah, Ngāti Porou eh, Māruia? Ae, on my dad's side.

He wero tērā ki au. Mera.
Mena me pātai mai nei te tangata ko wai koe, a te mea e mōhio atu ana au e re kau kē e tino mōhio ana ki ngā huatanga o te te kōrero ki te tangata nē. Pai kē ngā pātai nei nō hea koe, ā, ko wai ō mātua tūpuna, ara i te mea ko wai koe. Kei te whakaae au ki tēnā, nō te mea, i ētahi wā ka rongou i te marae e tū tohe, tautohetohe ana i runga i te pae, paepae, kei te kōrero atu tētahi, ko wai koe, noho atu ki raro. Ka tika ai ki tō kōrero e mea mai nei, ko wai koe. Ko wai koe. Ko wai koe.
Nō hea koe. Nō hea koe. Ka pai kē ki te pātai atu, nō hea koe. Āe.
Kāre ki te kī atu, ko wai koe.
Next you'll hear the conversation one more time but now you'll see the screen flash when one of our new structures is used. See if you were right the first time.
Rongo atu nau i te pātai nei ko wai koe? He wero tērā ki au. Mēnā. Mēnā me pātai mai nei te tangata ko wai koe? A te mea e mohio tuna au, e karekau ke e tino mohio ana ki nga ahuatanga o te te korero ki te tangata, ne. Pai ke nga patai nei no hea koe, a ko wai o matua tupuna, ara i te mea ko wai koe. Kei te whakaae au ki tena, no te mea, i etahi wa ka rongo au i te marae e tu tohe tautohetohe ana i runga i te Pai, pai, pai. Kei te kōrero atu tētahi, ko wai koe, noho atu ki raro. Ka tika ai ki tō kōrero e mea mai nei, ko wai koe. Ea, ko wai koe. Ko wai koe.
Nō hea koe. Nō hea koe. Ka pai kē ki te pātai atu, nō hea koe. Āe, āe.
Kāre ki te kī atu, ko wai koe.
Coming up after the break, we've got our top ten words for the day, but right now, let's check out the dialect example.

Ka tipu, ka ora, hī! Ka tipu, ka ora, hī!
To reinforce what you're learning on Tōku Reo at Home, visit our website at www.tokureo.maori.nz.

First up it's Whanaunga, a relative Whanaunga Iwi, tribe Iwi Hapū, subtribe Hapū Awa, river Awa. Maunga, mountain, maunga. Rotorua, Tāmaki Makaurau, Auckland. Tauranga, Whakatāne.

Whanaunga A relative Whanaunga. Iwi Tribe Iwi. Hapū Subtribe.

Rotorua. Tāmaki Makaurau, Auckland. Tauranga.

The first time through, see how many words you can pick up on your own. Ready? Here we go!
Ko roa hau e ako ana e aku tamariki ki nga pepeha o te kainga, a, kia muhea ra atu, me pea e te haka whanaunga atu. Na paora atu ki nga whanaunga i etahi atu takiwa, me pea e te haka whanaunga atu ki a ratu. Ko nga puhi te iwi, te mea, te mea, te mea, era atu koru. Nana, ko wai te iwi, ko wai te hapū, ko hea taua, ko hea te maunga. Na, mahara ana au te tae he haerenga ki te kura o aku tamariki. Mihimihi ana nga tamariki nei. Ka tu mai tera a no Whakatane, ka tu mai tera no Roturua, a ka puaki ana hoki i a ratu pepeha. Ka tu mai ano tera a no mea no Taupo, ka tu mai ano te tahi no Tauranga, a, tae no atu ki taku tamaiti matamua. Ko roa nei e akona atu ana e Hau ki ana pepa o Te Taitokerau, o Ngapuhi. Hei taku tamaiti ka tū mai, hoi nō kona au e tatari atu ana, kia ka puaki mai ia i ana pepa o Ngapuhi, ka pēnei tana kī mai, Tēnā koutou katoa, nō Tāmaki Makaurau ahau. Mau mau, pai taku mahi. Ka tipu, ka ora, hī! Now take another look at the footage, but this time you can see how well you did because As each of our top ten words is used, we'll put the word up on the right hand side of the screen. Let's do it.
Ko roa hau e ako ana e aku tamariki ki nga pepeha o te kainga, a, kia muhea ratu me pea te hakawhanaunga atu. Na pao ratu ki nga whanaunga i etahi atu takiwa, me pea te hakawhanaunga atu ki a ratu. Ko Ngapuhi te iwi, te mea, te mea, te mea, e ratu koro. Nana, ko wai te iwi, ko wai te hapū, ko hea taua, ko hea te maunga. Na mahara ana au te tae he haerenga ki te kura a waku tamariki. Mihimihi ana nga tamariki nei. Ka tu mai tera a no Whakatane, ka tu mai tera no Roturua, a ka puaki ana hoki i a ratu pepeha. Ka tu mai ano tera a no mea no Taupo, ka tu mai ano te tahi no Tauranga, a tae no atu ki taku tamaiti matamua. Ko roa nei e akona atu ana e Hau ki ana pepa o Te Taitokerau, o Ngapuhi. Kei taku tamaiti ka tū mai, hoi nō kona au e tatari atu ana, kia ka puaki mai ia i ana pepa o Ngapuhi, ka pēnei tana kī mai, Tēnā koutou katoa, nō Tāmaki Makaurau ahau. Mau, mau, pai taku mahi. Ka tipu,

Rotorua. Tāmaki Makaurau. Auckland. Tauranga.

Kia ora, ko Maruia taku ingoa, no Ngapuhi ahau. Hi everyone, my name is Teo Kahurangi and I'm from Te Arawa. Tēnā koutou katoa, ko Teo Kahurangi taku ingoa, nō Te Arawa ahau. Hi, my name's Tea Taraiti and I'm from Te Arawa. Kia ora, ko Te Ataraiti taku ingoa, no Te Arawa ahau.
Hello everybody, my name's Rangi and I'm from Ngati Ranginui. Kia ora koutou katoa, ko Rangi taku ingoa, no Ngati Ranginui ahau. Che!

Tāmaki Makaurau, Auckland. Tauranga. Whakatāne.

Kia ora, ko Maruia taku ingoa, no Tokoroa ahau.
Hi everyone, my name is Te Okahurangi and I'm from Rotorua. Kia ora! Tena koutou katoa, ko Te Okahurangi taku ingoa, no Rotorua ahau.
Hi, my name's Te Ataraiti, I'm from Rotorua. Kia ora, ko Te Ataraiti taku ingoa, no Rotorua ahau.
Hi everyone, my name's Rangi and I come from Tauranga Moana. Kia ora koutou, ko Rangi taku ingoa, no Tauranga Moana ahau.

He mea tautoko nā te māngai. Kai Pāho.